Сәламнарыбызны җиткерә куям Болгар милли мәдәни мохтарият һәм Болгар яңарышы җәмгыять исеменнән. Безнен конференция багышланган ачыкларга һәм фикер алышуга терле килеп чыккан проблемалар. Нәга әйтәбез бит, яшьләрне ничек булса да тәрбияләргә кирәк. Минем чыгышым багышлана тарихыбыз турында. Ник дисәгез, тарихсыз милләтнең киләчәге юк. Бу инде аксиома. Менә тарихыбыз безгә дин белән килгән. Моны безгә кирәк аңларга. Бер Аллаһ Тәгаләдән сорыйм, минем фикерләрем сезгә дә җитсә иде. Кызганыч, олы яшьтәге кешеләр мәктәптә тарих дәресләрен дә укыганда Болгар дәүләте турында, болгарлар турында бер сүз дә юк иде. Аны бик яхшы беләсез. Татар исемен ерткәч, үзебезне татар-монгол калдыклары дип үстек. Монголиядән килгән халык дип хис иттек, әмма үзебезгә биргән сорауларга, ничтың антропология буенча, гореф-гадәтләр буенча дин яктан да бер дә туры килми монгол халыгы турында. Шулай итеп, тарихыбыз ничә еллар буе яшерелеп торды. 80 нче еллар уртасында гына дөрес тарихыбыз белән таныша башладык. Академик Абрат Каримуллинның китабы буенча татарлар исемебез һәм исемебез 14 ел бу китапны мөмкинлек бирмәделәр аларга бастырырга. Ул бик зур галим. Аннары рәхмәт әйтергә кирәк баш мөфтиебез Талгат хәзрәт Таҗутдинга 1989 елдан башлап Һәр ел меңләгән төрле Русия регионнардан халыкны җыя Шәриф Болгарга һәм әйтергә кирәк, зур өлеш керткән милләтебезгә тарихны кайтаруда. Баш мөфтиебезгә олы рәхмәтләребезне җиткерә шикелле бөтен болгар җәмгыятьләре исеменнән. Берничә ел, ун ел элек дип әйтергә була, Фаяз Кузинның мәкаләсе Казан утларында бастырылган иде. Болгар цивилизациясе безнең мирас. Белгәнебезчә, ул бик зур өлеш керткән Казанның мең еллыгын билгеләүдә. Гаҗәп, шул мәкалә бик зур йогынты ясады безнең җәмгыятьләргә һәм дөньяда.

Ну, кишетеп тә булмый. Менә безгә ислам килде. Бу бик никмәт. Менә сез утырасыз да. Ну, берсе дә кызганычка каршы Дамир хәзрәттән башка искә дә төшермәдек. Бабаларыбызның, болгар бабаларыбызны кайсы ислам дине күпме халыклар бит монда яши. Төрле милләтләр, ну безнең бабаларыбыз зирәклеге белән ислам дине үз ихтыяҗы белән кабул иттеләр. Менә мин качан уйлыйм инде, Болгар бабаларыбызның рухлары рәнҗемиме? Без шундый хәлгә төштек, искә дә төшермибез. Ну ярый. Бәлки алга теле шундый вакыт килер, искә төшерербез. Карагыз әле, Идел Урал җирләрендә 2000 якын болгар хәрәбәләре, 200 дән артык болгар бабаларыбыз шәһәрләр төзегәндә, 50 дән артык галимнәребез бар. Аларның әсәрләрен Бөтен мөселман дөньясы таный. Һәркайсы узган үзен әл-Болгари тахаллусы белән йөргән. Әмма тахаллус әт-татари яисә әл-кипчаки я әл-мишәри таба алмадым шундый тахаллус. Идел Кама буйларында болгар флоты булган. Кем соң безгә ислам динен кабул итеп җиткергән? Болгар бабаларыбыз түгелме? Менә шуны искә төшереп, Менә Казанда кызганычка яшәүче Бөтен татар конгрессы әгъзасы, исемен әйтеп тормыйм, әле 90 нчы елларда бик кызганды, бичара, качан республика Куйбышев исемле исегездә шәһәргә Болгар исемен кайтардылар. Ул бик кызганды. Аннары тәкъдиме иде, Болгар тарихын себереп төшерик, кирәкми ул безгә. Болгар тарихы. Әйдәгез, тарихыбызны Алтын Урда чорыннан башлыйк. Аның фикере буенча безнең өчен үрнәк булырга тиеш французлар. Французлар үз тарихын Наполеоннан башладылар, инглизлар үз тарихын Шекспирдан башладылар. Менә безгә дә болгар кирәкми тарихы. Кызганычка каршы мына шундый үзебезнең арада кешеләр дә бар. Ну, мин әйтмәкче булам, кем 60 елларда укыган, Бу белән Китайда да шундый килгән иде төркем. Хунбейбиннар диләр, красные охранники. Алар да әйтәләр, безгә тарих кирәк. Ну, Аллага шөкер, Китай халыкның э, Китай халыгы бу кешеләрне сибереп төшерде. Бәлки иншалла килер бездә бу вакыт тоже, что без үз тарихыбызга кайтырбыз. Ник дисәгез, тарихсыз милләтнең киләчәге инде юк. Иншалла килер вакыт. Сез инде беләсез, бездә мөселманнар арасында шундый төркем килде. Нәрсәдән килде? Менә алар әйтәләр, әти-әниеңне гыл үткәрмә, шәри болгарга йөрәмә, намаз укымыйсың, инде син кәфер. Менә шундый төркем килде. Ган килде. Алар Сауд Гарәбстанда укып кайталар да әйтәләр, Бездә ислам дөрес түгел диләр. Менә шундый хәлләр кайдан килде, ник дисәгез, яшьләребез тарихыбызны белми, шундый бай тарихы. Ничә инде 1400 ел дип әйтелгән була. Бу ислам дине тарала башлады безнең Идел буенда. Вот шунча шундый төркем килде дә безнең арабызда мөселман өммәтен бүлә башладылар. Хәзер тагын бер ничә сүз әйтәм Кылгали турында. Бөек шәхесебез бар Кылгали. Казанда, Мәскәүдә, әле совет чорында 1983 елларда зур конференцияләр узды. Шагыйрьнең 8 еллыгына багышлап. Хәтта ЮНЕСКОда 1900 83 елны кол гали елы дип игълан итте. Беләсез инде, революциягә кадәр аның әсәре Исай Йосыф 1939 елдан 80 мәртәбә басылды. 80 мәртәбә басылды. Әмма менә элекке мәдрәсәләрдә Кыса Йосыфын, Йосыф китабын укыйлар иде. Ә менә мин хәзрәтләрдән сорыйм, гафу итегез мине. Хәзер мәдрәсәләрдә

Тик мәгәренә җомгага туры килмәгән бер җәмәгать. Аның эчтәлеге килә дә, һәм шулай ук анда үткәрелә торган чаралар, гореф-гадәтләр, тарих, динебезнең берлеге, аларны аерып карамау, карамаска кирәклеген әйтүдер, мөгаен. Мин инде шулай ук хәзер мунча кешесенә әверелә барам. Илмир әфәнде яшь булса да, мин анда тәҗрибә алырга киләм. Ул миңа килә. Ә анарга экологик хезмәт тә туганнар булган абыйсы Исмәгыйль улы Ирфан Әлбәттә, әйтәләр, игелеккә чик юк дип. Менә шуның рәсми рәвештә дәлилләнүе Ирфан Исмәгыйль улы. Ул бик күп җирләрдә эшләгән, эшләгән, мин аның Географиясен бик якыннан белә. Баягына эшләсә дә, менә шушы эшләре белән ул актив рәвештә катнашып килә. Нура Трәшләр ул инде 2006 елдан бирле мондый бәйрәмнәр үткәреп килә. Баштарда аны Шәфкать Шәриф бәйрәме китереп үткәрә идек. Һәм нәкъ Мочалиннар белән без аны үткәрә башладык инде. Янә бераз уен берлектә Ильяс хәзрәт һәм Фәрит әфәнде Исаков тәкъдим буенча Болай күзгә файдасы бар. Хәтрәч һәм Мочалин куллары буенча. Менә шул чараларның актив башлап җибәрүчесе Аюда җәеп качкан Хәтрәч ягына иң беренче әгәр дә исәпләсәк, ун километр безгә Туфан абыйның авылы. Менә шуннан Туфан абыйны алып килеп, шушындый бәйрәм үткәрергә нигез салучы мусульман кардәшебезне Әтрәч халкы исеменнән мин кечкенә генә бүләк белән бүләк итәсем килде. Дөя дә бүләк, инә дә бүләк диләр. Бу безнең Әтрәч, Әтрәч ние бу?

Әлхамдулилләһ, шушы бәйрәмнәребез бүгенге көндә дәвам итә. Әлхамдулилләһ, безнең Тәтеш районында да менә генә Мирау әйтеп китте. Әтрәч җирлегендә дә 8 мәртәбә шушындый мәҗлесләр булды. Әлхамдулилләһ, шушы Мунчали җирлегендә дә без инде икенче мәртәбә килдек. Шушы Алла Субхану ва Тәгалә җомга көннәрендә Шушындый гамәлләребезне, җомга намазларыбызны, шушындый тарихыбыз белән бәйле бәйрәмнәребезне, җомга бәйрәмнәрен инде икеләтә бәйрәм дип әйтергә кирәк, шуларны үткәреп киләбез. Инде альхамдулилләһ бүгенге көндә тарихыбызны Искә алабыз тарихыбызны, кабатлыйбыз. Шуңа күрә дә инде кем үзенең тарихын белмәгән ди, киләчәге дә булмас ди. Шуңа күрә иншалла безнең бүгенге көндә зур гына галимнәребез үзебез белән э, дини хәзрәтләребез,
дәүләт кешеләребез бер бер табын артында, бер, бер өстәл артында утырабыз, алхамдулилләһ. Мына инде шулай бергә матур иттереп Дин әһелләре, галимнәр, дәүләт кешеләре бергә-бергә шулай матур иттереп эшләребезне алып барган вакытта гына ул эшләрнең нәтиҗәсе була, бәрәкәте була. Шуңа күрә дә инде Алла субхану ва тагала алга таба да шулай бергә-бергә динебезгә, милләтебезгә файдалы эшләр эшләргә Алла теләсә насыйп итсен. Шушындый Әлхәмдүлилләһ, матур көннәрнең кадерен белеп, инде ислам галимнәренең сүзләренә караганда, нәрсә ди, инде тынычлыгың булганда тынычлыгыңның кадерен бел ди, тынычлыгыңның кадерен беләсең ди, шушы тынычлыгыңны югалткач ди. Шуңа күрә Алла субхану ва тәгалә, әлхәмдүлилләһ, безнең җирлегебезгә, Татарстаныбызга иминлек бирде. Шуның кадерен белик. Алла теләгә шөкер итик, Алла теләгә рәхмәт әйтик, Алла теләгә шөкер итеп килсәк, рәхмәтле булсак, Алла субхана ва тәгалә бәрәкәтен дә бирер, тынычлыгын да бирер, иминлеген дә, һәм дә малларын да арттырып бирер. Һәм дә шулай ук сәламәтлегеңнең дә кадерен бел ди, сәламәтлегеңнең кадерен белерсең ди, шул сәламәтлегеңне югалткач ди. Шуңа күрә Алла субхана ва тәгалә биргән икән шушы нигъмәтне, күрү нигъмәте, аякта басып тору нигъмәте, Ишетү нигъмәте. Инде Алла Тәгалә биргән икән шул нигъмәтне Алла Тәгаләгә шөкер итик инде. Шөкер итик Алла Тәгаләгә рәхмәт әйтик. Алла Тәгалә биргән икән безгә яшьлек. Яшьлегегезнең кадерен беләсез ди картайгач ди. Шуңа күрә дә Алла Тәгалә биргән менә яшьләргә дә бигрәк вакытыбызны бушка сарыф итәргә ярамый. Алла Тәгалә биргән шул нигъмәтне шуның кадерен белеп, Алла Тәгаләне танып, Алла Тәләгә шөкер итеп, Алла Тәләгә разый булган, риза булган гамәлләрне кылып яшәргә Алла Тәлә насыйп итсен. Һәм дә шулай ук картлыгыгызның да кадерен белегез ди. Гомерегезнең дә кадерен белегез ди. Гомерегезнең кадерен беләсез ди. Инде үлгәч, чөнки кире әйләнеп кайтып булмый, мөхтәрәм җәмәгать. Шуңа күрә шул үлемебезгә истәгъи дәлил мәүт, инде үлемегез килгәнче үлемегезгә әзерләнегез ди. Шуңа күрә Инде Мөхтәрәм җәмәгать, әлхәмдүлилләһ, кемдә табыннарны караса, өстәлләрне караса, инде әби-бабаларыбыз ашамаган ризыкны ашыйбыз. Бабаларыбыз кимәгән киемнәрне киябез, яхшы машиналарда җөрибез. Инде яхшы йортларда торабыз. Алла Тәгалә шушындый биргән нигъмәтләргә дә шөкер итмәсәк, рәхмәтле булмаса, инде Алла Тәгаләнең газабы килергә мөмкин. Шуңа күрә шөкер итик, Алла Тәгаләгә рәхмәтле булыйк.

Укуын Коръән аятьларыбызны үзеңнең киң рәхмәтең белән кабуллардан әйлә. Укуыбызда булган хата кимчелекләребезне гафу кыл, йә Раббым ошбу укылмыш Коръән аятьларыбызның хасил булган әҗер-савапларын багышладып, бөтен галәмгә рәхмәт итеп җибәрүен ошкаг Рәсүлебез,

Барча ульямбияләрнең, мөслим-мөслимәләрнең нәселләре киселеп догага тилмереп яткан бар чарвахларның рухларына багышлыйбыз. Кулларыбызны күтәреп амин итеп утырган һәркайсыларыбыздан да нинди генә догам киткән җәмил әрвахлар бар икән, газиз булган әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз, кыскамир туганнарыбыз, хәләл җефетләребез, җрәк-җимеш балаларыбыз, йә, Раббым, һәммәснең дә рухларына барып ирешеп, рухлары шат булып ятса иде. Калган догаларыбыз укыган Коръән аятларыбыз һәммәсенә дә хәерле догалар булып ирешсә иде. Йә, Раббым, алдагы көннәребездә Алла субханәһү вә тәгалә һәммәбезгә дә исәнлек-саулыкларыбызны бирсәң иде, бәхетсезләребезгә бәхет, тәүфикъсызларыбызга тәүфикъ бирсәң иде, тәүфикъсызлыкта, динсезлектә, эчкечелектә җөргән кардәшләребезгә дә Алла Тәгаләнең туры юлын табырга насыйп әйләсә иде. Йә, Раббым, һәммәбезне дә бәла-казалардан, Кайгы-хәсрәтләрдән, сугыш афәтләреннән, бала хәсрәтләреннән, ачлыклардан, шифасы булмаган авырулардан, зәхмәтләрдән, дошманнардан, йә Раббым, Үзең сакласаң иде, хәерле гомерләр, хәерле тормышлар бирсәң иде, хакны нахактан, хәләлне харамнан аерып яши торган хәерле гомерләр, хәерле тормышлар бирсәң иде. Якты дөньябыздан соңгы ахирәт сәфәренә күчкәндә дә ахырлы сүзебез,

Шул ашлар әзерләнсә, һәммәләренә ерак араларны якын итеп кайткан кунакларына барсына да бик зур рәхмәт. Әле моннан берничә еллар гына элек э, Казаннарга нигә барсаң дип Чүпрәледән Нуржан уйдан дигән ул кая нәрсә диеп диге аптырыйлар иде. Менә шундый тарихи э, Бәйрәмнәр үткәреп, дини бәйрәмнәр үткәреп, үзебезне танытабыз. Безнең районыбызда тоже тукайларыбыз булмаса да аймәтләребез бар, сираҗиларыбыз бар. Атаклы галимнәребез дөнья күләм. Егермегә якын героебыз бар, диге. Шулай ясады, ничек шулай булырга может, диләр, диге. Алар белән бөтенесе белән горурланабыз. Бик-бик артистларыбыз кайберләре үзебезнең дә арадан икәнме. Әтеп тә бетерерлек. Егер күп барсана да бик зур рәхмәт. Каткан кунакларга Аллаһ тәләп